Lescht Woch sinn d'Kanner zu Lëtzebuerg liichte gaangen. A generell sinn ech een, dee gären Traditiounen huet. Dëst Joer hunn ech gemierkt, dass d'Kanner en neit Lidd sangen. Et ass net méi dat Lidd, wat ech gesongen hu wou ech kleng war a vun Haus zu Haus gaange si mat engem Lampion, fir fir Kamellen ze froen. A wéi gesot, normalerweis hunn ech Traditioune gären. Also giff ech uehuelen, dass et mech giff stéieren, dass d'Lidd geännert ginn ass. Mee éierlech gesot, dat Lidd wat mär fréier gesongen hunn war mer ni sou ganz Recht. Als Kand hunn ech net wierklech gemierkt em wat et geet, mee wann ech elo haut als Erwuessenen driwwer nodenken, als Chrëscht, da kënnt mer dat Ganzt komesch vir. Dat Lidd, wann een den Text kuckt, ass jo ganz kloer ee Gebiet. Ee Gebiet net u Gott, un Jesus, mee un ee gewëssen Herrgottsblieschen. Den Härgottsblieschen ass den hellege Blasius. Mär froen den hellege Blasius, dass en eis Soldat gi wat mer z'iesse brauchen. Aus iergendengem Grond ass dat am Lidd Speck an Ierbessen. Mär schwätze mat him iwwer déi Leit, déi déi jonk Leit solle liewen an déi al Leit solle stierwen, wann een déi ganz al Versioun kuckt, oder déi al derniewent. De Punkt ass, mär gleewen an deem Lidd, dass den hellege Blasius iergendwéi. Kraaft huet doriwwer, wee lieft an ween net. Ech fannen dat komesch, dass mär mat engem Doudege schwätzen. Den hellege Blasius war sécher ee gudde Mann, e war och Chrëscht an en huet an der Chrëschteverfollegung gelieft. Also ech wëll deem näischt ewechhuelen, wat de Mann op Äerd gemaach huet. Mee dass mer elo haut solle mat him schwätzen, fir iergendeppes wat mär brauchen, ass eppes wat mer an der Bibel iwwerhaapt net fannen. An der Bibel ginn et net vill Momenter, wou iergend ee mat engem Doudege schwätzt. Et gëtt verschidde Wonner, wou e Prophéit oder och de Jesus mat engem Doudege schwätzt an deem seet, Stéi op, gëff erëm lieweg. An dat weist eis, datt de Jesus deen ass, dee Kraaft iwwer Doud a Liewen huet, net den hellege Blasius oder soss iergendeen Hellegen. An da ginn et och nach e puer Momenter, oder ee Moment eigentlech, wou eng Aart Hex mat engem Doudege schwätzt. An dat ass Hexerei. An dat ass och kee gutt Beispill an der Bibel. Also et ass keen, wou gewise gëtt, datt déi Persoun eppes Guddes gemaach huet. Et ass definitiv net eppes, wat mär als Chrëschte solle maachen. Also firwat ass dat esou, dass mär mat Doudege schwätzen? Dee ganze System mat den Hellegen, wou all Hellegen iergend eng Aart Hëllef ka ginn, sief dat elo well ee grad den Hals wéi huet, da muss een deen do Hellegen ubieden oder wann een e gewësse Beruff huet, eben wann een an der Minn schafft, dann biet een eben d'Helleg Barbara un an esou weider. Dat kennt mer jo alles zu Lëtzebuerg. Fir mech Kléngt dat alles e bësse méi wéi esou griichesch oder ägyptesch Mythologie, wou ee vill Gëtter huet? De Jesus huet eis bäibruecht, wéi mer solle bieden an der Bibel an dat Gebiet ass eise Papp am Himmel, esou fänkt dat un. A mär bieden do mat Gott, dat ass de Papp am Himmel, awer net mat iergendengem, deen do derzwëschent steet. Ech héieren dann heiansdo, dass Leit soe, jo, mee mär schwätze mat deem Hellegen, fir dass deen da fir eis mat Gott schwätzt, esou wéi e Mëttelsmann, well deen ass jo am Himmel, an dowéinst ass dat eng gutt Aart a Weis, fir schlussendlech u Gott ze kommen. Mee d'Bibel schléit eis vir, dass mer kënnen direkt mat Gott schwätzen. Dat ass dach mega! Ech ginn dach net, wann ech d'Chance hunn, fir mam Grand-Duc selwer ze schwätzen, dat ass dach nach eng Éier! Da soen ech net, Entschëllegt, kéint ech eigentlech léiwer mam Assistent schwätzen? An den Assistent seet dann dem Grand-Duc dat weider. Nee, de Grand-Duc seet, Du, du kanns mat mär selwer schwätze kommen. Komm bei mech an d'Zëmmer, an du an ech, mär schwätze mateneen. Esou schléit Gott dat an der Bibel vir. Am zweeten Timothée, am éischten Timothée zwee, Vers 5 steet, Et gëtt nämlech ee Gott an ee Mëttelsmann, hei steet esouguer dat Wuert, Mëttelsmann, Tëschent Gott an de Mënschen. De Mënsch, Christus, Jesus. De Jesus ass deen, wou de Mëttelsmann ass zwëschent eis a Gott. An de Jesus selwer ass och Gott. Dat heescht, mär däerfen selwer zu Gott bieden. An dat ass dat, wat mär haut wichteg ass. Wann s du wëlls mat engem schwätzen, deen Muecht huet iwwer Liewen an Doud, awer och soss och alles, iwwer Krankheeten an däi Beruff oder wat och ëmmer grad där um Häerz läit. Schwätz net mat iergend engem, dee schonn dout ass. Schwätz net mat iergend engem Hellegen. Net, well déi iergendwéi schlecht sinn oder béis sinn, mee well dat net déi Verbindung ass, déi mär sollen zum Himmel hunn. Déi Verbindung, déi mär zum Himmel hunn, ass Gott selwer. Mär däerfe mat Gott selwer schwätzen. Ech giff dech gären invitéieren, mat Gott selwer ze schwätzen. Schwätz mat him iwwer dat, wat deng Problemer sinn. Schwätz awer och mat him, fir him Merci ze soen, Fir alles wat s de hues, schwätz mat him. Heen invitéiert dech a wär frou wann s du mat him a säin Zëmmer kënns a mat him perséinlech schwätz.